Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Grazzi, Mr. Yasser, tibi. Eh, inti għamilt għed t-studja għal-dottorat ux. Għamilt xie xol mal-anzjani. Tista telabora għanna iktar. U grazzi tal-istedina ma tanċiġu. Mela, mela, grazzi ħafna Sajan tal-istedina u eħe, dejjem nieħu gost aħna nitkellmu jkollna daw il-konverzazzjonijiet dejjem. Jiena bħala professjonista jiena psikologu kliniku nispeċjalizza mal-anzjani jiġifieri fil-qasam tas-saħħa mentali tal-anzjani u naħdem l-isptar jiena, naħdem ġo sptar hawn Malta fejn ngħin ħafna fir-riabilitazzjoni tal-anzjani. Qed nagħmel id-dottorat fuq id-dimensja, nispeċjalizza fuq id-dimenċja ġifieri speċjalment dimensja fl-anzjanità ovvjament u dak hu xogħli ġifieri naħdem ħafna ma' anzjani li jkollhom problemi ta' saħħa mentali, jkunu tilfu ħafna affarijiet u meta ngħid tilfu mhux biss tilfu bħala mewt imma tilfu anke bħala Abiltà fiżika, abiltà tal-moħħ, bidliet fil-ħajja tagħhom, anke jkun hemm xi tip ta' telf ta' indipendenza pereżempju. U jiena naħdem ħafna fuq dawn l-affarijiet, speċjalment meta jkun hemm stress. Meta jkun hemm l-istress li aħna qed ngħixu ħafna fiha llum il-ġurnata hux vera Sajan. Hawnhekk nidħlu ħafna bħala professjonisti, bħala psikologi u ngħinu ħafna li l-pazjenti u l-klijenti tagħna jirriflettu b'mod differenti, jaħsbu fuq affarijiet b'mod differenti, niċċelinġawhom tajjeb u nipprovaw ngħinuhom kemm jista' jkun jew nipprovaw ngħinu lilhom jgħinu lilhom infushom biex jadattaw għas-sitwazzjoni tagħna, tagħhom. Jien xtaqt inkellmek l-iktar fuq id-dimensja, għax b'eżempju nannti kienet tbati bid-dimensja. Id-dimensja għandha stages. Ekku. Jekk ma taraħhomx mill-bidu kmieni kmieni mbagħad ikun too late. Sajan, sfortunatament Hemm sinjali li u hemm riċerka ġifieri li tgħidlek sfortunatament is-sintomi ta' dimensja u l-bidliet fil-moħħ, ġifieri neurological changes li jsiru fil-moħħ jibdew minn anke għaxar snin qabel id-djagnożi. Jiġifieri ara kemm ilu jkun għaddej il-bidliet fil-moħħ biex imbagħad naslu f'punt fejn il-persuna tibda ninnutaw li hemm eħ hemm problema ta' memorja, hemm problema li qed jitilfu l-abiltà li jaħsbu b'modi differenti, l-abiltà li jaħsbu bil-modi kif jafu huma, jiġifieri jkun hemm bidliet anke fil-mod ta' kif jaħsbu, bidliet fl-indipendenza għax ma jkunux jistgħu jiftakru l-affarijiet, bidliet fil-personalità, jiġifieri hemm tipi differenti ta' dimensja wkoll. Qisu jitlef l-algoridm il-moħħ. Tista' tgħid hekk, tista' tgħid hekk, eħe. U bil-mod dal-algoridm jekk ħa ssemmih hekk, ikompli jitkisser. U d-dimensja tiġri bil-mod ħafna, Sajan. Jiġifieri din mhux ħajqum mill-lum għal għada u tgħid daqshekk, spiċċa l-persuna. Tinnutom, pereżempju, nana bdiet titħalli l-kuker fuq xi jismu, mbagħad pereżempju tħalli l-bieb miftuħ, affarijiet żgħar, mbagħad tibda tintilef. Mhm. Stadji vera u m'hemmx fejqan imbagħad kif. Diki mela bħala in terms of stadji kif qed tgħid inti, speċjalment kif semmejt eżempji tajbin ħafna rigward kif kienet tagħmel in-nanna tiegħek, hemm stadji li jibdew bil-mod ħafna. Ġieli anke pereżempju jibdew jinsew xkielu l-bieraħ jew jinsew xi appuntament jew anke bħal pereżempju tarahom Kienu ilhom jafu jużaw it-TV u r-remote għal snin twal, u mbagħad jiġu ġranet mhux kuljum, mhux kull darba, imma jiġu mumenti l hemm u l hawn fejn tgħid imma da kif ħa nixegħlu r-remote? Kif ħa nixgħel it-television? Kif ħa nuża r-remote? So inti u mbagħad tarahom ħames sigħat wara qisu xejn mhu xejn. Jiġifieri jużaw ir-remote, jużaw it-television, jużaw jużaw da. Jiġifieri jkun hemm fluctuations żgħar, jkun hemm mumenti żgħar fej tarahhom jibdew qishom jintilfu naqra dak l-algorithm li semmejt inti jibda jiġi jiġi jintilef, you know, it breaks down. U dak ħafna drabi ngħidulu fl-early stage. tajjeb fl-early stage dementia. Mbagħad hi tibda tiżdied, imbagħad tiġi mild dementia, moderate, u mbagħad ikun hemm is-severe fejn is-severe dementia fejn imbagħad ikunu ġieli qas ikunu jif il-mod ta' kif jieklu pereżempju u affarijiet hekk kollox jinbidel u jiġu hemmhekk fully fully dependent. jiġifieri jkunu kompletament dipendenti fuq ħaddieħor, ma jkunux jistgħu jiffunzjonaw waħidhom. Ikun hemm, pereżempju, min jiftakar tal-passat u ta' dak il-ħin jkun jiswa qed jgħix, pereżempju, f'xi għoxrin sena qabel jew tletin sena qabel. Mhm. Tipo dan. Però mbagħad li nsib affaxxinanti jien huwa di li inti għandek pereżempju għandek section mill-moħħ fej torik eh, meta tmur ġo post u inti jur recollect li inti taf fejn qiegħed, jiġifieri u taf kif ħadd innaviga ġo fih. Dak jibda jitkisser dak, mbagħad għandek section oħra mill-moħħ li jara fluċuħ u affarijiet oħra, mbagħad jibda jitkisser minn dak, allura kif kollox f'daqqa mbagħad jibda jmur. Dik ma nistax nifhem jiena kif mhux pereżempju titlef it-triq biss. Jew eh, jien naf ma tarafx luċuħ. Mela, ġeneralment fid-dimensja jkun hemm telf ta' xi ħaġa jgħidulha neurons, mela jkun hemm telf ta' komunikazzjoni bejn il-partijiet tal-moħħ. Tajjeb, jiġifieri inti mhux mhux essaċ taraha bħala qisu qed tikkompartimentalizza ħafna mill-moħħ qed taqsam f'sezzjonijiet differenti. Huwa hekk, il-moħħ jiġifieri hu maqsum f'ħafna lobes. Qishom lines ikunu. Jiġifieri, eżatt. Il-ħaġa hi li inti l-moħħ jibda jkun Jibda d-demenzja billi l-persuna ma jibdiex jistorja, ma nafx kif qisu kif kif ħan kif kif ma jibdiex jitgħallem u jiftakar memorji ġodda. L-informazzjoni li nieħdu mis-soċjetà u mill-environment tagħna ma nipproċċessawhiex bil-mod u mbagħad nistorjawha fil-memorja tagħna. Tajjeb, so aħna jnu għanna il-working memory fi aħna nirċivu informazzjoni mill-environment tagħna, nipproċessawa, and then it is stored, it is encoded u it is stored in the long term memory. Dik il-proċess fid-dimensja fejn jkun hemm breakdown. Jiġifieri xi ħafna drabi ma' persuni ta' persuni b'dimenċja għal fl-ewwel ftit stadji speċjalment tkun tista' tikkomunika magħhom, tkun tista' jkollok konverżazzjoni normali magħhom. F'dak il-mument, jiġifieri dawk il-ftit minuti jista' jkollok konverżazzjoni normali għax huma jkunu qed jirċievu l-informazzjoni mill-environment, jiġifieri l-working memory tagħhom tkun qed taħdem, Imma mbagħad meta huma minflok ma huma jipproċessaw dak li qed jieħdu mill-environment u jitfgħuha fil-long term memory, jiġifieri jitfgħuha fl-istor ħalli mbagħad jiftakru meta jkollhom bżonn jerġgħu joħorġuha minn dal-vault u jerġgħu jitfgħuha fil-short term memory, fil-working memory, dik ma tiġrix għax ma tkunx ssejvjata. Tkun spiċċat. Tkun spiċċat, tkun tkun isu isu kien hemm breakdown u dak il-konverdazzjoni tkun tkun telqet. Imma għalfej jiftakru l-passat sajan? Għax dawk diġà jkunu ssejvjati fil-long term memory. Mhumiex qed jitgħallmu affarijiet ġodda, mhumiex għandhom bżonn jiftakru affarijiet ġodda. Huma il-memorja tagħhom huma huwa dak li diġà għandhom. Tifhimni? Għalhekk ħafna drabi bħal pereżempju jien naf jgħidulek eh, nixtieq immur lura d-dar tommi. Pereżempju, anzjan jew anzjana ta' 80 sena jgħidlek ħudni lura d-dar tommi jew ħudni lura d-dar ta' missieri. Huma jkunu jisom jeħlu, speċjalment fi stadji, stages li huma jkunu avvanzati bħala demenzja, jeħlu f'dak il-post f'ħajjithom. Tajjeb? Fejn dik il-memorja biss li qiegħda preżenti li huma qegħdin għad għadhom żgħar, għad għandhom ommhom jew missierhom jew ġenituri tagħhom ħajjin u huma jridu jmorru pereżempju lura d-dar. Xi ħaġa li tispjega pereżempju meta jkun hemm near death experience u jibdew jaraw in-nies mejtin. Forsi jibda jagħmel breakdown il-moħħ u neurons Ma jibdewx dan. Jista' jkun so inti. Jgħallu ġo xi parti fejn jibdew jaraw il-qrabat. So dak li qed issemmi inti sajn huwa naqra differenti minn isu dementia li qed nitkellmu fuqha. Dak li qed issemmi inti jkun hemm pereżempju persuna li għaddiet minn traumatic experience. So meta tkun għaddiet minn traumatic experience aħna fil-psikoloġija nsemmuha ħafna li jista' jkun persuna li tibda ssofri minn post traumatic stress disorder, jew PTSD, nisimgħu ħafna fil-letteratura, nisimgħu ħafna fil-films pereżempju, persuna għandha PTSD. Meta persuna għandha PTSD tkun għaddiet jew rat il xi ħadd jgħaddi from a near, near death experience. Ġifieri jista' jkun hemm aċċident kbir, jista' jkun hemm jinnaf problema ta' saħħa, jista' jkun hemm eh, events, events differenti. U Dak li huwa near death experience għalik huwa traumatic għalik mhuwiex l-istess għalija, jiġifieri this is very subjective, importanti nkunu nafu li din hija suġġettiva ħafna, kull persuna jkollu it-triggers differenti tiegħu. Però jekk ħa nsemmu tal qisu li jaraw in-nies, right? Hija xi ħaġa Diffiċli biex nispjega, hija xi ħaġa li tkun rooted ħafna fil-mod ta' kif jikkonnektjaw man-nies, fil-mod ta' kif il-passat tagħhom u relazzjonijiet li kellhom man-nies, speċjalment jekk dawn rawhom imutu actually, allura jibdew pereżempju iħossuhom ġejjin jew iħossu pereżempju jixtiequ jisimgħu l-footsteps tagħhom jew kemm kelli konverzazzjoni ma' kollega eh, ftit ilu wkoll li jkun hemm min pereżempju jixtieq joħlom bihom. Allura għax ikunu jridu t-taċ tagħhom, jew ikunu jridu jisimgħuhom, jridu jitkellmu magħhom. Ġifieri hemm ħafna fatturi differenti. Biex issib comfort. Biex issib comfort, eħe. għax ikun ġara xi ħaġa, jkunu triggerjati ħafna, jkunu traumatized ħafna u jkun pereżempju ma kienx hemm closure. Ħafna nisimgħu għadi, ġrat esperjenza, ġrat ta' malajr u ma hemmx closure. Allura daw in-nies li raw pereżempju qrabat jew nies tal-qalba u loved ones imutu, Mietu dawn b'ħin rapidu ħafna, malajr ħafna, u dawn spiċċaw ma kellhomx you know, time to say goodbye, time to, to, to process what, what, what's going on u, u what went on. U dik hija naħseb sintoma ta' ta' ħajjitna mhux vera daqskemm aħna mgħaġġlin, daqskemm aħna dinja mgħaġġla u st u u dak l-istress kollu li m'għandniex ċans. L-istress huwa iebes, eh? Ħafna, ħafna. U m'għandniex ċans. U għandek stadji ta' tal-istress, ikollok stress mild, ikollok stress fejn jkollok pressure fuq xogħol u affarijiet oħra u. U kultant il-bniedem biex jikkopja jkollu jieħu xi sustanzi biex jirrileksja, ġifieri. Sfortunatament, sfortunatament, mela ejja niddeskriv x'inhu stress. Ma jfissirx li kull tip ta' stress huwa ħażin. Xi drabi stress jagħmilna ġid għax jimmotivana, jġegħlna biex nirreaġixxu nkunu nkunu b'saħħitna. Imma meta l-istress aħna we perceive it qisu nipperċivuha bħala xi ħaġa li aħna m'għandniex kapaċità li nihhandiljaw, hemmhekk fejn ikun hemm l-ansjetà, fejn ikun hemm il-biża', fejn ikun hemm id-depression, fejn ikun hemm mental health issues kif kif kif nisimgħu ħafna. So x'jagħmlu? X'nagħmlu? Irridu nduru lejn affarijiet li naħsbu li jgħinuna. Hawn min idur lejn il-gym. Hawn min idur lejn il-mixi. Hawn min idur lejn l-arti. Hawn min idur lejn in-natura, iħobb il-gardening, iħobb il-ġnien. U hawn min, kif qed tgħid inti sfortunatament, ikollu coping mechanisms differenti u jdur lejn affarijiet oħra. Li, I mean, it might not always be healthy, mhux vera, jekk inti ddur persuna ddur lejn pereżempju ċertu sustanzi, ma jfissirx li inti qed tgħin ruħek, tifhimni? Ġifieri u mbagħad kif niddiljaw magħha din l-istress f'din id-dinja li qed ngħixu biha? Anke tara bħal pereżempju toħroġ is-suq naqra, tara kulħadd irrabjat, kulħadd indannat, kulħadd bin-nervi, kulħadd b'rabja ġenerali. Għax ma jkollniex coping mechanisms b'saħħithom adattati għall-istress. Ħadd m'qed jgħid li l-coping mechanism tmur five star hotel u tonfoq mijiet u eluf, għax naf, ovvjament, finanzjarjament mhux kollox possibbli, imma li taqbad biċċa karda u titgħallem tpinġi ma tiħux ħafna. Hux vera? Li jien naf toħroġ timxi. madwar il-blokka tiegħek biex tieħu biex tieħu biex ixxomm arja differenti, pereżempju, jew biex taqta' naqra tisma' titfa' naqra headphones titfa' d-diski li l-favoriti tiegħek, ma tieħu xejn, vera? Hekk hu. Għalfejn ma nagħmluhiex? Għalfejn ma nagħmlux biżżejjed tagħha? Dik hija kwistjoni importanti ħafna għalina. Pereżempju, ġieli Kif naqbad ngħidlek jiena kulħadd ikollu stress hu, tipo impinġi jiena ma jekk nkun stressjat ma mpinġix ostja. Nitlef il-muża, jekk nkun bil-muża ejwa mpinġi. Għall-ostja. Allura x'tagħmel meta tkun stressjat? Abboġġajn. Tista, I mean, at the end of the day, at the end of the day, inti tittara xejn lilek. U eh, kif nqabbad il-ġejt, mbagħad jgħinni naħseb aħjar u hekk, nipprova nsolvi l-problema. Jista' jkun, jista' jkun, again, li jaħdem jiena kif semmejtlek l-ewwel. Li huwa tajjeb għalik, mhuwiex tajjeb għal ħaddieħor, u li huwa tajjeb għal ħaddieħor ma jfissirx li huwa tajjeb għalik. Ġifieri aħna bħala umani rridu naraw. X'inhu tajjeb għalina, x'jgħinna l-iktar, x'jgħinna biex inkampaw mad-dinja u mal-ħajja, ftakar li fil aħna bħala umani, l-istress hemm kumbinazzjoni ta' fatturi, mela istress jaffettwa l-emozzjonijiet tagħna allura l-mental health tagħna, il-psikoloġija tagħna. Dik imbagħad taffettwa. il-ġisem. Min ikun stressjat ħafna drabi jaqbdu iktar uġigħ, iktar uġigħ ta' ras, iktar uġigħ f'ġismu, iktar ikun iebes, iktar ikun tqil, iktar ikun għajjien. So meta jkollok dawk x'naffettwaw? Is-saħħa soċjali. Meta jiena jkolli uġigħ ta' ras, ikolli ħafna dwejjaq, ikolli ħafna stress, inkun muġugħ, inkun tqil, x'nagħmel, noħroġ? Le ma noħroġx, nibqa' d-dar. So inti għandek, aħna fil-psikoloġija hemm qisu hemm mudell jgħidulu l-biopsychosocial. So għandek il-bioloġija, għandek il-psikoloġija u għandek is-social aspects. Is-stress jekk inti ma tiddiljax miegħu b'mod b'mod eh, tajjeb għalik, inti qed taffetwa kull parti, kull settur minn dan il-modell. Stress jaffetwa ħafna affarijiet minn. Mhux ħafna ħafna. U min ikun stressjat? Ikun stressjat iżżejjed. Jiffunzjona tajjeb ix-xogħol? Laqqas xejn man. Jiffunzjona tajjeb f'relazzjonijiet? Jiffunzjona tajjeb mal-ħbieb? Jagħmel deni lilu nnifsu? Ikun komdu li joqgħod miegħu nnifsu b'dan l-istress kollu?

biex aħna nikkowpjaw, biex aħna niħendiljaw dan l-istress, x'inhuma? Għandna biżżejjed ħin biex inpoġġu bilqiegħda mqar kwarta? Forsi kwarta ħafna għalik, hawn min b'ħames minuti jagħmilha, imma dawk il-ħames minuti importanti. Għandna ħin niefqu, noqogħdu bilqiegħda, nieħdu nifs u nikkalmaw, nipproċessaw il-ġurnata? Issa dik il-ħin għandna bżonn nagħmluha. Anke jekk ħa tieħu ħames minuti minn irqad, flok ma torqod fil-ħdax torqod fil-ħdax u ħamsa, flok ma torqod fl-għaxra u kwart torqod fl-għaxra u għoxrin, jekk huwa ħames minuti biżżejjed, jekk hu kwarta flok torqod fl-għaxra u kwart torqod fl-għaxra u nofs. Ma dik il-kwarta biex tipproċessa l-ġurnata, biex tipproċessa l-emozzjonijiet tiegħek. biex tieħu nif, tieħu tieħu eh, eh, tkun kun kind, tkun qalbek tajba miegħek innifsek, qed tieħu dal-ħin? X'tagħmel f'dik il-kwarta? Tista' tieħu nifs, tista' kif tgħid inti, jekk huwa jaħdem għalik, tieħu tieħu tieħu, hawn min jieħu pereżempju ta' tsambit. Hawn min joħroġ il-colouring book u jpinġi. Jiġifieri hawn min pereżempju joħroġ jġib ikollu erba' pjanti u jgħeda bihom. But we need to do more of this, għandna bżonn nagħmlu ħafna iktar minn dawn l-affarijiet. Tifhimni? Jiġifieri ma nistgħux immorru minn xogħol għal qadi, irqad u nerġgħu. Xogħol, qadi, irqad. Tiġi rutina u tiġi monotona u ħaġa. U ċert li smajt biha sajan, aħna nisimgħu ħafna bil-terminoloġija burnout. Ġratli. Ġratli. Ġratli, iva, ġratli. Kif tħossok meta tkun burnt out sajan? Gravi. Gravi. Gravi, gravi. Issa, X'inhu l-kaġun ta' burnout? Ħafna ħafna stress li mhux qed niħħendiljaw biżżejjed. Ma kontx naf xi tkun burnout sakemm spjegali sieħbi li għadda minn burnout ukoll. Jiġifieri. Imbagħad illinkjajt. Illinkjajt, mort għand it-tabib jiena u tani xi affarijiet ukoll, jiġifieri biex nikkopja magħha l-ħaġa u mort tajjeb, ifhem. U affarijiet naturali għax jien ma nistax nieħu permli u hekk. Okej, aha. Hemm min għandu bżonn dawn l-affarijiet naturali, jiġifieri hawn min għandu ma jridx jieħu pinnoli, jiġifieri inti ma tistax kif qed issemmi inti imma hawn min vera ma jkunx jixtieq. Allura aħna kif għandna nagħmlu biex dal-burnout ma naslux għalih? Jiena taf kif inħobb nimmaġinah ħasajen. Inti bużżieqa. Jekk immaġina għandek bużżieqa f'idek. Jekk tibqa' tonfoħha, din il-bużżija, x'tagħmel? Tisplodi. Bum! Tinfaqa'. Issa immaġina inti għandek din il-bużżieqa ġo ġismek, ġo żaqqek. U kull jum, kull darba jiġri xi ħaġa, right, inti qed tistorjaħha ġo din il-bużżieqa u din il-bużżieqa qed tikber. U l-burnout jiġi b'mod ħafna differenti. Mhux hekk, mhux hekk, hekk hu. Għax imbagħad il-bużieqa x'tagħmel? Kif qed ngħid, tisplodi, bum. U dan il-dwejja u rabja u l-istress kollu li ilek iġġemma' ġo fiha din il-bużieqa, tisplodi, fejn tisplodi, tisplodi ġo fik. Mela hawn min jispiċċa b'uġigħ kroniku, b'uġigħ ta' ras, jispiċċa b'ħafna dwejja, b'ħafna rabja, b'ħafna trawma. Right? Jispiċċa għajjien, jispiċċa jħossu tqil, tispiċċa tkun tkun diffiċli li tiffunzjona fil-ħajja. Jien eżempju, eh, il-problema li għandi jien eżempju eh, li ikolli ħafna ħsibijiet f'daqqa, fimt? U ma nifridomx. Prosit. Allura tipo ma nkunx nista' nikkonkludi xi ħaġa, jew eżempju jinnaf jekk alla kolli domanda fuq xi ħaġa, mbagħad joħloq domanda oħra, mbagħad joħloq domanda oħra, domanda oħra. Allura ma nkunx nista' nikkonkludi xejn. U kif impejjeb, nibda qassam ngħidhom. So inti għandek bżonn dik biex biex tpejjeb biex inti tikkalma u tqassamhom. Imma allura Fl-aħħar mill-aħħar x'inhi l-prinċipju, x'inhi t-tagħlima? Li għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. Tajjeb, hawn min prova jpejjep u ma rnexxilux, ma ħadmitx kif qed tgħid inti, imma hawn min bħalek iva u ħadmitlu. Speċjalment jekk hi tkun prescribed minn professjonisti, minn tobba pereżempju. X'inhi l-tagħlima? Meta jkollok ħafna għaddejjin, ħafna affarijiet għaddejjin, inti waqaft, għamilt dak li kellek bżonn, u mbagħad irnexxielek taqsamhom f'biċċiet żgħar. So x'inhi t-tagħlima? Jiġifieri kif qed ngħidu, inti trid taqsamhom, trid tagħmel l-affarijiet tiegħek biex tgħin ruħek biex imbagħad tista' taqsamhom l-affarijiet u tista' tiħendiljahom. Sajn, Meta jiġru ħafna affarijiet, diffiċli tibqa' tiffunzjona, diffiċli tibqa' tikkonċentra, ikollok l-attenzjoni, tibqa' sejn. It's very, very difficult. It's very, very difficult. Jiena ħafna naħdem man meta naħdem man nies, ħafna jkolli naħdem magħha ninser tagħha din il-problema, sajn, jisu sempliċement tajjeb ħanejlek. Persuna tgħidli jew jgħidli qed ninsa ħafna. Right? Mela, ejja we break it down. Per eżempju, ħajmur dal-persuna u ħajibda jsajjar. Waqt li qed isajjar wara li ħareġ il-borma xela xel in-nar u sabaħu dala, ftakar il-lallu rrid nagħmel il-ħwejjeġ. Ħa mmur nagħmel ħwejjeġ malajr. Waqt li qed jagħmel ħwejjeġ, il-lallu nsejt inċempel ħa nagħmel dal-appuntament. Mela, xi ħaġa sempliċi ma vera tiġri. So, so xiġi, wara sija, il-lostra l-borma fuq in-nar insejta. Imma ma jfissirx li qed tinsa. Ma jfissirx li persuna għandu demenzja. Ki problema li kolli. Ux vera. Għafan kif impejb ġejt nejt għan għamil li kell biss. Ekku. Allur inti għamilt xi ħaġa li għandek bżon. Umbat għed, għarajt, ħan nifoka fuq li kell biss. ħan nifoka fuq il-ħwejġ, ħan għamil ħwejġ, inlestijom. Toħodni xkwarta, toħodni nofsija, toħodni tlet kwarti, ħan għamil il-ħwejġ u dawk biss. U mbagħad ħalli mmur nsajjar. Jew viċi versa. Jew naf li għandi bżonn inċempel tliet erba' postijiet, ħa nagħmel dawn l-appuntamenti jew nsaqsi fuq xi karti. Ħa npoġġi bilqiegħda, nikteb x'għandi bżonn nagħmel u nagħmel dik biss, mhux f'nofs it-tisjir. Mhux f'nofs li rrid immur nisbarazza l-ħwejjeġ minn fuq is-sodda, pereżempju, Mhux f'nofs irid niftakar irid innaddaf il-cat litter, pereżempju, jew il-gaġġa tal-għasafar. Jew ngħid ħa noħroġ il-kelba. Eh, mhux hekk, ekku. U bat Ekku. So inti tkun qed tagħmel xi ħaġa, proset, eżempju tajjeb ħafna, tkun qed tagħmel xi ħaġa. Mbagħad daqqa waħda tgħid il-lallu, il-kelb insejt noħorġu, jew il-kelba insejt noħroġha. Ħa ħammur noħroġha malajr sar li l-ħin. Mort, il-losra l-appuntament insejt nagħmlu. Ġifieri, and when that happens, meta tiġri hekk, x'jiġri sajen? Iktar nitfgħu stress fuqna, għax iktar niffrustraw ruħna, l-istra nsejtu l-appuntament. Ġieli nkun, pereżempju, nkun ħansajr ngħid ħa nagħmel joint. Nagħmel joint u ninsa nsajjar.

Isu s-sens ta' affarijiet madwarek u tkun qed tagħmel dak li taf li qed jgħinek u qed tieħu gost tagħmel. Le ngħid għandi ilha ħafna wejing, allura ngħid għalih li sa. Tagħmel din, eżatt. U dik hi, u dik hi. Allura x'jiena ngħid, problemi tal-attenzjoni u konċentrazzjoni, Tagħmel differenza. Ma jfissirx għax inti jekk inti mhux qed toqgħod attent ta' dak li qed tagħmel and you're fully fil-psikoloġija u fil-psikoterapija ngħiduha ħafna in the here and now. Hawnhekk issa. Jekk m'intix qiegħed f'dak il-post, metaforikament, hawnhekk u issa, diffiċli tkampa ma' dak kollu li qed jiġi, speċjalment kif għedna f'ħajja daqshekk mgħaġġla. Jiġifieri Għandek eżempju ieħor. Jekk jekk inti qed tkellimni u jiena qiegħed nibgħat il-messaġġi fuq il-mobile, jiena qed nagħtik għax qed tgħidli? Probabbli li le. Imma mbagħad wara noħroġ u ngħid illa nsejt x'għedtli. Imma jekk jiena ma tajtx kasek, ma qgħadtx attent għal dak li qed tgħidli, qed tifhem? Jiġifieri aħna rridu noqogħdu vera vera vera nagħmlu sforz u nagħmlu mezz li aħna dak li qed nagħmlu nagħmluh b'konċentrazzjoni assoluta fuqha. din il-ħaġa, għax inkella kif qed kif qed ngħidu ħa nintilfu ħa mmorru minn ħaġa għall-oħra minn ħaġa għall-oħra u mbagħad x'għaba inkwiet, għalf qed ninsa, għalf qed jiġrili hekk, iktar nistressaj ruħi, iktar ikolli problemi ta' saħħa mentali. Jiġifieri għandna l-ħin li niefqu nieħdu nifs u nikkonċentraw fuq dik il-ħaġa li qed nagħmlu. Ħafna nies ħa jgħidulek le m'għandix ħin. Il-verità hi li iva, hemm il-ħin, il-problema hi t-time management. Kif ħa tqassam il-ħin? Tqassam il-ħin ġurnata. Kif ħa tqassam il-ħin ġurnata? Iva. Il-verità hi hemm il-ħin. Hemm l-abed, inti, jekk inti trid għandek bżonn issajjar, għandek bżonn issajjar. Tifhimni? Ma jfissirx li waqt il-ħin tat-tisjir trid tagħmel ħames affarijiet oħra. Tifimni? Possibbli. Eh, impossibbli, impossibbli, saj. Impossibbli. Aw min ħajdlek jiena jirnexxieli. Jekk jirnexxielek, good for you, imma l-maġġoranza tan-nies ma jirnexxilhom. Ja, jirnexxielek ma tagħmilx xogħol sew. Ma tagħmilx xogħol sew, tagħmel xogħol ta' malaj. Ta' malaj. Użur, jekk inti għandek ħames proġetti u titlestihom kollha fl-aħħar sija, jaf jirnexxielek tlestihom, imma Il-kollox ta' Kafka. Eżatt, xogħol ta' Kafka, eżatt, xogħol ta' Kafka. Xtaqt tinsaqsik ukoll fuq alternative medicine, jiġifieri mhm. mediċina naturali bħal ma nafx jekk hemm xi studju għaw Malta jew forsi jkun hemm xi studju l-qudiem fuq psilocybin mushrooms. Peress li bħalissa għaddej studju barra minn Malta li eh, jgħin f'ħafna affarijiet, jgħin f'ħafna affarijiet daw s-sala sajbin mushrooms, tipo f'dimensja, fi stress, konċentrazzjoni u f'ħafna affarijiet oħra. U mhm. tipo dawk oġġetti naturali jista' jkun li l-qoddim nistaw jinnaf, kun hawn studju u kollha. Jista' jkun iva aħna fil-professjoni tagħna aħna ma nidħlux ħafna fil-mediċina, aħna per Bħala psikologi aħna ma nagħtux preskrizzjonijiet ta' mediċina. Dawk ikunu t-tobba, jkunu l-psikjatri li jkunu studjaw mediċina u jkunu għamlu it-training tagħhom. Ġifieri, in terms of dawn l-affarijiet alternative herbs, pereżempju alternative substances, iva hemm riċerka li turi. Bħal pereżempju nafu li hemm dak is-CBD oil, tajjeb, dak jagħmel ħafna ħafna effett fuq l-uġigħ kroniku, Fuq il-fibromyalgia nisimgħu ħafna fuq fibromyalgia. Tajjeb, fuq fuq l-istress. So eħe, daw il-herbs u daw l-affarijiet u l-complementary medicine jisu l-alternative medicine, iva, hemm riċerka li hemm il- hemm il-benefiċċji tagħha. Hemm bżonn ta' riċerka oħra, hemm bżonn ta' iktar riċerka, speċjalment kulturali. Jiġifieri dak li ħadem l-Amerika ma jfissirx li ħajaħdem hawnhekk. Eżatt. Eżatt, jew li ħadem pereżempju l-Awstralja, li ħadem North Africa, li ħadem Middle East, ma jfissirx li ħajaħdem hawn. Kif ħadd introduċi l-prodott? Kif ħadd introduċi l-prodott, il-persuna jistess, Tajjeb, is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha l-pajjiż, tajjeb jiġifieri hemm ħafna fatturi li rridu noqogħdu attenti, il-ġenetika pereżempju, jiġifieri can genetics have an effect? Hemm ħafna mistoqsijiet u hemm ħafna ipotiżijiet li nistgħu ninvestigaw, imma Hawn ħafna nies bla dubju li qed iktar qed iduru lejn dawn il-complementary medicine techniques, tajjeb, biex jgħinu lilhom infushom. Għax per eżempju ma jkunux iridu joqogħdu fuq ħafna mediċina jew antipsychotic medications jew psychiatric medications jew antidepression jew anxiolytics u dawn l-affarijiet. Ikunu jridu xi ħaġa naturali. So meta jużaw per eżempju CBD oil, dik tgħinhom. Li tkun ovvjament at the end of the day still guided and prescribed by the doctor, by, by, by the specialist in person. Eżempju, per tara ċertu primni u vera stja jamlu għari eh, tisolvu problema ma mbat jibqaw n-nis indipendenti fuqom bħal fluxtin u għek huwa diffiċli biex teħles minnhom dawk il-primni ħafna minn nis jibqaw ikunu dependenti fuqhom. Eżatt. U żgur, u żgur, u hekk jiġri, hawn min jiena meta naħdem mal-anzjani jiena jkolli ħafna nies li jgħidu li ilni fuq din il-mediċina pereżempju ilni 30 sena fuq il-mediċina mingħajr ma niġi reviewed, allura jkun jafu li mingħajrha jaħsbu li mingħajrha ma jistgħux jibqgħu jiffunzjonaw. U hekk jiġri, I mean id-dipendenza fuq il-mediċina tkun enormi. U infatti għalhekk hawn min ma jkunx irid jibda joħodha għax ma jkunx irid jaqa' f'dik is-sitwazzjoni li jrid jiddependi fuqha. Ħafna drabi dawn il-tip ta' mediċini ma jfissirx li jagħmlu harm. Mhux hekk. Ġifieri bħal pereżempju jkollna bżonn eh, blood pressure, blood pressure medicine, għal min għandu high blood pressure jew low blood pressure, hawn min ikollu bżonn psychiatric medication to help him jew help her jaffaċċjaw il-problemi tagħhom. Iva, jiġifieri jkun hemm u jkun hemm mezzi safe, siguri, kif nimxu magħhom dawn l-affarijiet. Tajjeb, ikun hemm il-psikjatri li jgħinuhom, il-konsulenti li jgħinuhom, u mbagħad ikun hemm il-komplementri, on the side ikun hemm is-psychological therapy u t-talk therapy li nagħmlu aħna f'psikoloġija biex ngħinuhom jirriflettu. Imma jiġifieri l-mediċina ma tagħmilx harm, jiġifieri mhijiex kompletament negattiva. Il-problema iva li meta mbagħad naslu f'punt fejn nkunu dependenti ħafna fuqha. Fejn pereżempju jiena ngħidlek sajn jiena mingħajr eh, tip ta' mediċina jiena ma norqodx, pereżempju. Mela jiena rrid nieħu waħda biex norqod. Wara ċertu ħin, dik il-waħda ma tibqax biżżejjed. Għax jidraħħa. Eh, jidraħħa. Ma jfissirx li ħa jispiċċa jrid jieħu pakkett sħiħ biex biex joħodha, imma id-dependenza qed hemm. It-tolleranza ta' dawn l-affarijiet qed hemm. Kun hemm drabi per pereżempju ċertu nies li jkunu jidhom fuq fuq ċertu tipi ta' mediċina għal pereżempju depression jew għall-ansjetà, eh, wara ċertu ħin jerġgħu jerġgħu jkun qed jieħdu l-istess mediċina u l-istess doża. u jerġgħu jaqgħu jiġu triggered, ikun hemm problema fil-ħajja, ikun hemm problema differenti milli għalfejn bdew oriġinalment, u dik il-mediċina li qed jieħdu bl-istess doża ma tibqax tagħmel effett. So x'nagħmlu? Inżidu d-doża. Qed tifhem? Allura jżidu d-doża. Allura jibqgħu jżidu, mbagħad sakemm hija safe, ovvjament. Biex imbagħad jibqgħu iktar iktar dependenti fuq dik id-doża għax ma jkunux iridu jnaqqsuha u jerġgħu jaraw kif imorru mingħajr. dik id-doża għolja. Hawn min, kif qed ngħidlek, mhux it's not all negative, hawn min vera għandu bżonn. Ġifieri, it's a fine line, it's a, it's a very fine line. Imma eh, ikun hawn min pereżempju li jinfex ħafna fil- ġim fit-pinġijiet, kun hemm ħafna li jieħu pereżempju marijuana li huwa tkun prescribed mit-tobba, u CBD oil pereżempju kif kif kif kif semmejna, kun hemm ħafna mezzi differenti. Imma xorta għandek bżonn xi ħaġa biex tiddielja ma' da kollu. U mingħajr ma u iktar ma jkun xi ħaġa naturali, iktar tkun eħfef li tiddependi, so to speak, fuqha. Jista' ehm, ukoll pereżempju min ikollu trauma bħal ma bdejna nitkellmu. Mhm, mhm. Jista' dik it-trauma tħalli bħal brain damage. Iva. Iva tista'. Tkun daqs kemm tkun complex, ngħidulha complex trauma, li u complex PTSD, complex post traumatic stress disorder, fej tkun vera kronika l-ħaġa u huma jinbidlu kompletament. Il-persuna tinbidel kompletament fil-personalità tagħha, fil-mod ta' kif taħseb, fil-behavior tagħha, fil-kunfidenza tagħha, fl-identità tagħha u jkun hemm eħe, jkun tkun vera vera bidlet neurologicament il-moħħ. U aħna nafu li meta jkun hemm neurologicament daqshekk pressure fuq il-moħħ li jkun hemm bidla daqshekk enormi jew trauma daqshekk enormi, dik tista' tikkawża ħafna iktar affarijiet bħal pereżempju stroke, Issa? Mela, mela, għax ikun ikun mod ikun il-ħin kollu highly tense, highly triggered, highly agitated, high blood pressure, li dak jaffettwa ħafna biex twassal pereżempju li persuna naf ikollha stroke jew ikollha xi tip ta' kundizzjoni oħra neuroloġika. Again, hemm ħafna hemm ħafna fatturi differenti, però it can happen. Mistja. Għara kemm jaffetwaw l-affarijiet fuq il-moħħ. Ekku, għara kemm hu l-moħħ. Isu dak il-messaġġ li jiena xtaqt hawnhekk isu nwassal, kemm hu l-moħħ importanti sajan. Il-moħħ u l-menti tagħna u s-saħħa mentali tagħna kemm għandna bżonn nieħdu ħsiebhom. Dejjem faċli li nieħdu ħsiebhom? Le. Imma rridx inpoġġi hawn is-semmiegħa tagħna jgħidu imma da x'inhu jgħid, kemm kemm qed jaħseb Waze, mhijiex switch tixgħel u titfi. It takes a lot of work, takes a lot of hard work, mhux dejjem jirnexxielna. Imma jekk jirnexxielna ħafna drabi, Diġà biżżejjed, diġà pass biżżejjed. Tifhimni? Inti se llum jaf titla' tliet passi u tiżloq pass, terġa' titla' ġiex passi terġa' titloq ġiex tinżel ġiex passi, terġa' titla' tlieta. Life is all about ups and downs. Imma when you're down you have to take care of yourself to go back up, you have to take care of your body, of your mind, of your emotions biex inti terġa' titla' 'l fuq. Interessanti ħafna. Ġifri, jekk eh, eh, kif qed tgħid inti, ġifri jekk irnexxilek darba teqpa' jirnexxilek jisu tgħid me qarajt taqta' qalbek daqshekk tmut fil-verità. Sfortunatament. Ma jekk tiftakar fil-passat jarrejt hemmhekk irnexxilna ma tista' terġa' ssir. Interessanti ħafna. Prosit. Eh, Jaser, inti taf li qed nagħmel tip ta' studju bħalissa. fuq xi pazjenti. Mhux xtaqx insejħilhom pazjenti, għan sejħilhom klijenti, ha. Sawa. U daw jien analizza il-fenomenu li jesperjenzaw, l-impatt li joħloq fuqhom. Sawa, u l-mod ta' kif jinterraġixxi. Issa jiena f'dawn il-klijenti innutajt li ikun hemm minnhom li tant kemm taffetwhom, li taffettwahom on a daily basis. Jiġifieri din tkun esperjenza waħda imma taffettwahom on a daily basis, as in kelli persuna, ħadnielha recording jiġifieri ppubblikajniha fuq il-YouTube u da baqa' jorqod bil-liżgħar mgħotti, baqa' jibża'. Fim? X'taħseb li jista' jkun psychosis jien naf ma nafx x'taħseb fiha int il-ħaġa. Persuna li jkun trawmatizzat ħafna irid isib mezzi differenti biex jikkopja ma' dik it-trawma. Jibqa' triggered ħafna, jibqa' mbeżża' ħafna, jaf ikollu nightmares ħafna. Jiġifieri eħe, in terms of dak li qed tgħidli u huwa studju interessanti qisu It all boils down to aħna how do we cope, kif nikkopjaw ma' dawn l-affarijiet li jiġru? Għandna s-sapport biżżejjed? Kif konna nikkopjaw fil-passat ma' affarijiet li forsi mhux b'daqshekk estremi imma meta ġrawlna affarijiet negattivi fil-passat, konna rnexxielna nikkopjaw jew ukoll għaddejna minn perjodo ta' trawma, pereżempju? Hemm ħafna fatturi li aħna bħala psikologi Irridu ninvestigaw, irridu nesploraw. Irridu nifhmu aħna l-passat tiegħu, aħna fil-psikoloġija ngħidulha l-baseline tiegħu. Baseline tal-persuna u fil-persuna fin-normalità. Kif jiffunzjona? Dejjem bħal pereżempju persuna jiffunzjona jorqod biljatti l-iżgħar? Allura mbagħad ġara xi ħaġa trawmatika jew kif qed issemmi inti esperjenza xi ħaġa, allura sar għandu bżonn ġiexli żgħari? Qed tifhimni? Imma tgħid li għandu bżonn ġiex l-iżgħar imma fil-passat kellu bżonn l-iżgħar xorta. Tifhimni? Jiġifieri ma kienx hemm bidla enormi. Jew bħal pereżempju ara kieku tgħid li da dejjem raqad fis-sodda imma llum il-ġurnata sar qed jorqod fuq is-sofan għax fis-sodda ma jridx jersaq. Mela what happened hemmhekk? Is-sodda x'tissinifika? Kif għandha x'taqsam mal-esperjenza? Hawn min bħal pereżempju għantik għantik naqra differenti milli qed issemmi inti. Jiena kemm-il darba ħdimt ma' pereżempju nies li kellhom xi xi tip xi xi xi ġrajja emerġenza jiġifieri medika bħal pereżempju heart attack jew stroke fil-kċina. Allura huma wara li rkupraw xorta ma jkunux iridu jidħlu l-kċina. Fil-kċina, stja. Għax jassoċjaw dik il-ġrajja, dik l-esperjenza ma' il-kċina, jew mas-salott, jew mal-kuritur ta' bejn il-bathroom u bejn il-bedroom, nivvinta. Mela x'inhu jiġri hemmhekk? Għalfejn sar dak il-connection? Il-kċina hi kienet li wasslet għal heart attack? Qed tifhimni? L-istess bl-esperjenza tiegħek, me dan il-person li qed tgħid li għandu bżonn il-liżar. Il-liżar x'tidi x'jissinifika għalih? Protezzjoni? Sigurtà mid-dinja ta' barra? u b'dak, kif jista' jagħmel biex xi ħaġa flokk il-liżar u jkun xorta protett? Jikkopja ma' dak li ġara. Ovvjament, aħna we're just touching the surface hawnhekk, fiha ħafna xogħol, fiha ħafna riflessjonijiet, fiha ħafna terapija. Imma inti trid tara l-esperjenza Kif qed jgħaqqadha, kif qed jikkonnektjahha ma' kif qed jikkopja, mar-reazzjoni ta' wara. Kif għedtlek, hawn min pereżempju jbiddel dar, għax fiċ-ċina jrid jidħol bilfors, allura jekk ċina hija assoċjata ma' stroke, nivvinta, jew ma' jien naf żelaq u weġġa' u kiser siequ allura dik il-kċina, u jkun hemm il-konnezzjoni ta' dak it-trawma allura ma jistax jerġa' jidħol. Jew ma tistax terġa' tidħol. Kelli persuna bagħtitli qaltli storja interessanti, kienet ħierġa sejra bil-lejl ħierġa u bejn il-bieb minn fejn toħroġ għal ġo bieb ieħor biex jagħti għal barra ġifieri hemm tip ta' kurutur, bejn dawn il-kurutur hemm bieb u bieb. Fetaħ il-bieb u kien fidlam u ħabat ma' xi ħaġa u xegħel id-dawl u ma kien hemm xejn. U reġa' daħal ġewwa u ma ħariġx mid-dar. L-għada ppakkjaw kollox kif kien id-dawl u telqu 'l barra u biegħ id-dar. Biegħ id-dar. So, so għal dawn il-persuni, għal dawn il-persuni, da, di, din il-familja, kienet xi ħaġa event li ma setgħux they recover from. Kienet ħafna ħafna ħafna importanti. Kienet ħafna bħala, bħala toqol, kellha ħafna toqol fuqhom. Tajjeb, imma inti qed tgħidli imma mbagħad dak x'ra, ma xiex ħabat. Nkun onest miegħek ma nkunx nista' nwieġbek, ma jkunx hawn professjonisti. Qed ħabat mal-ħajt għal le xi ħaġa mobbli ċċaqalqet. Xi ħaġa mobbli ċċaqalqet. Again, this is we're, we're talking about hearsay. I mean, we're, ma nix ċerti, ma nix ċerti x'kien hemm. Jiġifieri in terms of psychology diffiċli ħafna bħala psikologu nispjega dik l-esperjenza, ma jiena kieku ngħinu dik l-esperjenza x'fissret għalik. Le, u, fehmi, jien saqsejtu wkoll, saqsejtu tħallsu f'ħafna fid-dettall, jiġifieri, madu jmur imkien fid-dlam, tipo anki pereżempju kull fejn kull fejn imur ma jmurx imkien fid-dlam. U pereżempju d-dar li kien joqgħod fiha kienet antika ma rridx tara dar moderna, issa ġifieri. Ikun irid bidla enormi. Għax kulħadd beda jgħidlu għax dik id-dar kienet antika issa tmurx għal xi ħaġa antika u ma rridx tara xi ħaġa moderna. Semmejt punt importanti Zajan. in-nies. L-ewwel reazzjonijiet ta' dak ta' madwaru, ta' dak li ġara, x'inhuma? Kienu pożittivi jew kienu komplew jagħtu saħħa lejn dik il-ħaġa li ġara? Milli ħadtu hekk jiena ġifieri. Komplew anke pereżempju l-mara tiegħu bdiet tgħidlu ma rridx noqgħod iżjed hawn, ma rridx noqgħod. Għax il-mara tiegħu mill-jidher kellha esperjenza wkoll. Tipo bdiet tħalli l-affarijiet u ma ssibhomx lanqas.

Kif għedlek, irridu jkun hemm investigazzjoni. Investigazzjoni sewwa. Aħna fil-psikoloġija jgħidu la intervista klinika, kliniki l-intervju. Aħna rridu naraw il-passat, il-personalità, il-behaviors tagħhom, il-memorja tagħhom, cognitive abilities, ġifieri kapaċità ta' moħħhom fejn qiegħda, x'inhuma kemm għandhom saħħa mentali, kemm għandhom saħħa tal-moħħ. Hemm ħafna affarijiet li jmorru fl-intervista cleaner, jiġifieri aħna mhux biss inpoġġu fuq ġis-siġġijiet u naqbdu nitkellmu kif qed nagħmlu int. Le, mhux hekk, le. There's a lot of work in therapy, tidhi l-ħin, tidhi l-ħin. Jiġifieri hemm affarijiet, eh, mela m'hemmx, hemm, jiġifieri mhux qed ngħid għall-eżempju li tajtni, imma hemm nies li pereżempju sfortunatament ibatu minn xi tip ta' psychosis. Fejn ikun hemm hallucinations, ikun hemm delusions, jaħsbu li pereżempju xi ħadd qed ikellimhom, jaħsbu li pereżempju jista' jkun hemm nies li jaħsbu pereżempju il-King tal-Ingilterra qed jibgħatlu jew jibgħatilha, iħossu xi ħsejjes pereżempju, jiġifieri dawn il-hallucins u d-delusions. Jew jaħsbu li huma ħa jsiru l-King li jmiss. Jkun hemm delusions pereżempju of grandeur jew jew dawn l-affarijiet. Eh, psychosis is a very very severe mental health disorder, tajjeb, fejn imbagħad nisimgħu ħafna bħal pereżempju tip ta' psychosis huwa skizofrenja. But again, there needs to be a lot of investigations and explorations for this diagnosis to happen. Ma tistax taqbad u tgħid ara qrejt. Jien naf għax ħassejt ħbatt ma' xi ħaġa mela għandi psycho, you know, psychosis. It doesn't work that way. Il-moħħ powerful ħafna u jista' jipproġektja ħafna affarijiet. Anki per eżempju, jien naf jekk ikollok muscle twitch, tibda taħseb li missek xi ħadd jew xi ħaġa. Speċjalment jekk inti għandek trawma. Jekk inti tkun għaddejt minn xi ħaġa fil-passat. Tajjeb? Ħantik eżempju. Hawn min, pereżempju, inserta ikollu pereżempju wirdiena ma' saqajh. U raħħa l-wirdiena u jibża' mill-wirdien. Mela, after that episode, after that event, Probabbli, kull ma jħoss xi ħaġa, hu pandi wildiena. Fimta? Mela inti allura kull darb ġrat xi ħaġa. Ġrat xi ħaġa li tbeżżak. Umbagħad kull ħaġa wara li tkun simili jgħidulha trigger. We're triggered. Allura aħna niġu triggered għal dik il-ħaġa u ngħid illa llum għandi wirdiena. U l-moħħ jibda jibda jagħmel l-association tal-feeling nibda niġu condition tal-feeling ma' dik ir-reaction. Ma' dak il-biża. Allura inkomplu iktar fej dik il-biża tiġi intuwa importanza u intuwa toqol. Tip ta' fobja ġifieri. Tip ta' fobja, tip ta' fobja il-biża. So aħna qed ngħidu bħal pereżempju jekk persuna tibża' mill-wirdien, dik hi l-fobja. Imma mbagħad jekk il-biża' tagħhom ġrat vera u daw jibżgħu li daw il-wirdien jinnaf ħajmutu bihom, eh, that's a near death experience, that's a triggering experience, that's a traumatic experience. So mbagħad mhux minn fobja qlibna għal trauma. Fil-verità l-wirdin kif tmur tmissu jmur jinħasel. Fil-verità. Għax u jitħasses Iva, iġviri, iġviri, you know, il-trauma u l-biza jaħdmu modi differenti, imma jkunu linkjati. Grazzi, Jaser, da l-podcast ħajħroċ, naħseb Riplejt. X'aktarx, ngħidlek lejt it-tajjeb u l-Musulmani kollha. Grazzi. Grazzi tal-li ġejt. U grazzi ta' konverzazzjoni interessanti ħafna fuq is-saħħa mentali, fuq id-dimensja u l-anzjani u anke fuq trawma u dawn l-affarijiet. Napprezza ħafna li ġejt Yasser, għax Mister Yasser, għax Ma tantx nis akademiki, akademiċi jisom ma tantx jgħiduha bis-serjetà hekk biex jintaqgħu miegħi, maħna naqa' nitkellmu tipo. Le, le, naf li inti persuna serju podcast eh, importanti ħafna u jolqot ħafna nies ukoll. Grazzi ħafna. Thank you.